Ә диндә ир-атлар өстенрәк. Өстенрәк, чөнки аның җаваплылыгы бар, ул ашата, эчертә. Шул вакытта хатын-кызларның исламда хокуклары ир-аттан да кулайрак, зуррак. Ул өйдә утырып, мәсәлән, баланы ашатам дип, ир-ат, мәсәлән, аларга түләргә дә тиеш, әгәр дә хатын-кыз сораса, мәсәлән. Шуңа күрә ул ир-ат мәсәлән аның пешерә икән, шуңа акча алырга мөмкин, баласын үстерә, аңа акча түләргә тиеш. Бу подкастны хатын күрмәсен инде.
Э, сәламлибез барыгызны да, хөрмәтле интернет э, тау торучы безнең э, кулланучыларыбыз, интернет кулланучыларыбыз безнең инде шәт чыгарга өлгергән подкастның тугры карашлары дип ышанып калабыз. Безнең икенче чыгышыбызны әзерләргә без пәйда булдык, җыелдык, темалар күп, кунакларыбыз җитәрлек. Аллага шөкер, әйдәгез хәзер танышып китик бүгенге безнең студиядәге Кунакларыбыз белән безнең беренче кунагыбыз белән таныштырам. Ул сәясәт белгеч Руслан Айсин. Чираттагы кунагыбыз безнең Марат Салахов. Марат сценарист һәм Татар э, лигасы КВНның җиңүчесе, чемпионы буларак бүгенге студия чакырылды. Әз генә сәйрәк тоелыр, теге чыгарылышта да бар ие, э, Татар КВНы белән бәйле э, шәхесләр бүген дә бар. Без теге аларны чакырабыз, чөнки әз генә юмор өстәмәсәң, теге күңелсезрәк булырга мөмкин. Менә шундый кешеләрне кирәк булырга кирәк кирәк шыгыр дип ышанабыз. Һәм инде әлбәттә Рамил Агдеев, Әйдә шаяр татар КВН лигасының яңарылган татар КВН лигасының җитәкчесе. Һәм мин алып баручы Рөстәм Кәримуллин. Бүгенге э, безнең тапшыруыбызда э, нәкъ шулай менә э, ул тема янында бик күп кенә әңгәмәләр, бик күп кенә хәтта бәхәсләр дә бар, күп төрле сүз, күп төрле фикер. Бүген нәкъ шулай шушы темада без дә генә әз генә сораулар биреп, ниндидер җавапларга тап булып, ниндидер җаваплар аша дөреслек дип әйтсәм дөрес булмый, дөрескә кияргә тырышачакбыз. Хаклык бәлки. Хаклы, әйе. Бәлки хаклыктыр, ансы дөресрәк булыр чыннан да гына. Ислам Татарстанда ничек, татар халкы ислам динен кабул иткән, ничек килгән безнең җиргә шушы дин һәм чыганаклары кайда? Руслан, әйдәгез, бәлки менә шушы темадан сезнең белән башлап карыйк. Ничек татар халкы дип әйтсәк, дөресрәк буламы, я болгарлар әле вакытында ук булганмы, менә кайчан, ничек килә ислам дине Татарстанга? Ну, Татарстанга дип татар җирлегенә, чөнки Әйе, татар җирлеге дөресрәк, әйе. Әйе, Татарстан Кечерәк проект, әгәр дә без Идел буе төбәген алсак, анда бит инде Болгар дәүләте оешкан булган алтынчы гасырда. Ә инде менә унынчы гасырда, 922 елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә ислам динен кабул итә. Монда Багдад хәлифәтенең киңәшчесе килә. Ибн Фадлан, аны инде күбесе белә. Записки Ибн путешествия в Волжской Болгарии дигән чыганак, ул бик мөһим чыганак, тарихи чыганак. Шул чыганак нигезендә күп кенә, мәсәлән, тарихи реконструкцияләргә без пәйда булдык. Мәсәлән, Болгар икәннәрен, ну, мәсәлән, мин тарихчы, неем буенча белгечлегем буенча шуңа күрә менә беренче курста безгә шулай өйрәтәләр менә аласың мәсәлән нидер чыганак анда әйтелгән менә бу фәлән кеше кулында кылыч тота ул нәрсәне аңлата ну син әйтәсең ну сугышчы булгандыр юк Димәк, ул вакытта кешенең ике кулы да булган. Менә бу Ибн Фадланның чыганыгын өйрәнгәндә дә шулай. Ул әйтә, менә болгарлар, алар югары цивилизацияле дип яза ул. Ул вакытта инде, ягъни 10 гасырның башында Болгарда, Биләрдә мәчетләр булганнар, чөнки ул сәүдә шәһәре булган. Сәүдә, ягъни Каспий диңгезеннән алып төньякка. Ә сәяхәт кылганнар, шуңа күрә Урта Азиядән, Фарс иленнән, Персия дибез инде, хәзерге Иран иленнән күп кенә сәүдәгәрләр сәяхәт кылган, шунда тукталганнар, шуңа күрә алар өчен бөтен инфраструктураны, заманча әйткәндә, булдырганнар. Мәчет тә булган анда, хәтта синагога да булган, әлбәттә, чиркәүләре дә булган. Шуңа күрә ул вакытта инде бар нәрсә әзер иде. Ну, шул вакытта геополитик әйбер дә бар иде. Ни өчен? Чөнки ул вакытта көньяктан бул безнең Болгар илебез Хазар иле белән сугышкан, алар да төрки халык булган. Ә инде төньяк Көнбатышта Русия ниләре белән князьлыклар белән сугышкан. Шуңа күрә аларга көчле геополитик ярдәм кирәк булган. Ягъни ниндер теге покровитель ул. Төркчәдә яхшы гына сүз бар, аркадак. Аркадак. Менә шуңа күрә А? Аркадаш сыман. Аркадаш инде, әйе.
Аркага арка, шуның арка дигән сүз. Арка, әйе. Аркадаш.
Арканы нитәсең? Спина к спине. Каплап тора. Әйе, каплап тора, әйе.
Ягъни син аларга ышаныч белдереп, аркаңны бирәсең. Ул сугышчылар өчен бик мөһим әйбер. Бу бәле бу сугышчылар арасында шундый әйбер. Сугышчылар, әйе. Ну, Рамилгә әйтә башласа, Ну, ул вакытта бит инде безнең төрки Бабаларыбыз алар бөтенесе сугышчылар булган. Ул сугышчы цивилизацияләр булган. Ягъни хәрби цивилизация инде.
Күчмә, әйе.
Аларны ничектер менә ну, инкар итәләр улай бер немец, менә сугышчылар гел сугышып торганнар, бер нәрсә дә ясамаганнар, бер нинди материаль мәдәниятне булдырмаганнар, ул дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки ул вакытта хәрби цивилизацияләр барысы да шәһәр булдырганнар, шәһәрчекләр. ягъни полюслар. Ни өчен? Менә тирә-юньдәге халыклардан дань җыю өчен. Шуның өчен алар төзегәннәр, ул башта кечкенә генә шәһәрчек. Шәһәрчек булган. Шунда, мәсәлән, аристократлар, князьләр, бекләр, тарханнар, бәкләр, бәкләр, аннарча яшәгәннәр. Шуңа күрә ул вакытта без көчле, цивилизацияле Халык идек. Ну, халык дип хәзерге вакыттагы халык түгел, әлбәттә, ул аерым төшенчә. Менә ул вакытта, 922 нче елда, ислам рәсми рәвештә кабул ителә. Но шуны әйтергә кирәк, ул вакытта болгар кабиләсе генә булмаган, анда күп кенә суварлар, мадьярлар, анда берен... хәзерге чувашлармы?
Беренҗерлар.
Бу бик катлаулы мәсьәлә, чөнки чуваш Ул, җирдә эшләүче кеше. Җираш. Җираш. Әйе. Шуннан чыга чуваш алар. Чуваш, әйе. Алар әйтәләр инде, без суварлар, ну, бәлки, аның калдыклары да булган. Ансын, ну, чын рәвештә әйтү бик авыр, чөнки тарихта ул бәхәсле мәсьәлә. Ә менә ислам килгәнче безнең җирлектә, Болгар җирлегендә безнең, ну, Дидебез. Борынгы кешеләр, безнең борынгы потомки инде алар нәрсәгә ышанганнар? Анда язычество булганмы, теге перуннармы, нәрсә булган? Ну, перуннар булмаган, әлбәттә, перуннар ул славяннарга хас әйбер, әйбер. Ә бездә булган күк тәңрегә табыну, тәңре. Тәңре ул күк. Дигәнне аңлата. Ул инде монголларда калган шаманизм форматында, бездә бераз ул сыек форматта сакланып килгән. Тәңре нәрсә дигән ул кытайлардан килгән. Ягъни күк һәм җирнең баласы. Кытайларда ул пань гу дип атала. Русча әйткәндә сын неба и земли. Ул аларда булган. Ну шул вакытта төркиләр, монголлар ул вакытта Алар бик толерант булган, ягъни. Ул вакытта, мәсәлән, Чыңгыз хан гаскәрендә мөселманнар да булган. Мәсәлән, аның бер оныгы Берке мөселман булган. Шул ук вакытта Сартак, шулай ук аның оныгы, ул нестриан булган. Хазарлар әйтүемчә, алар Яхуд динен кабул иткәннәр. Ни өчен? Чөнки э, төп идея кайсына монголлар нигезләнгәннәр. Беренчесе э, кешене дин итми кеше буларак, хәрби кеше буларак, ират буларак, ә аның э, кодексы.
Кодексы. Нинди тәртип буенча? Әйе, әгәр дә син, мәсәлән, мин Мәңге монгол яисә мин төрки дип кабул итәсең икән, нинди диндә булуың миңа мөһим түгел. Хоть кем бул. Шуңа күрә монголлар ул вакытта барлык һәм төркиләр инде барлык диннәрне үз эченә алганнар. Бик толерант караганнар ул вакытта. Шуңа күрә дә, мәсәлән, Русияне, ягъни борынгы Русияне яулап алганда, ни өчен, мәсәлән, рус правослау чиркәве кабул иткән, чөнки монголлар тимәгән чиркәүләргә. Алар әйткәннәр, менә ун процентны түләгез, ике процент хәтта ялгышмасам, без, без сезгә тимибез. Нәрсә эшлисез анда сезнең эшегез? Шуңа күрә монда да Болгар җирлегендә нестерианнар да булган, христианнар да булган, Хазардан килгән яһүдләр дә булган, мусульманнар да булган. Но рәсми дин буларак, дәүләт дин буларак Унынчы гасырның башында ислам кабул ителә. Но күпчелеге, күпчелеге түгел инде, кайбер өлеше каршы чыгып, субарлар, без үзебезнең борынгы динебезгә тугры калабыз дип, урманга киттеләр, субарлар. Урманга киттеләр һәм шунда калганнар. Минемчә, ул андагы угр халкы булган. Чөнки төрки халык Урманга китә алмаган. Чөнки ул аның стихиясе яссылыгы түгел. Ул дала кешесе. Урманда яши алмый ул. Мәсәлән, минем мәрхүм әбием, ул сөйли иде, сугыш вакытында менә кеше ачтан үлә иде бит монда. Без ди не ашамадык, гөмбә ашамадык. Мин сорыйм, ни эшләп? Ну, белмим, юк ди, бездә гына сынала. Төркиләрдә калган ул. Гына, әни, гөмбә ашамау, урманга бармау. Кеше ачтан үлгән, но гөмбә ашамаган. Ну, теге заманча прорывтан куркып киткәннәр, менә хәзер, хәзер чипирование куркалар бит кешеләр. Юк, юк, ул ни белән бәйле булган? Ул вакыттагы финнар, Финнар, фин-угр халкы, мәсәлән, удмуртлар, марилар. Марилар алар бит менә финнар белән алар теге ничегрәк теге бер туган шикелле халык. Әйе, бер туган халык. Аларны бит инде без теге шул тел ниеннән чыгып төрләштерәбез, берләштерәбез, тел группасы. Но аларны чын рәвештә мәдәнияте һәм тормыш ние рәвеше берләштергән. Алар урманда яшәгәннәр, гөмбә ашаганнар, Ну, цивилизацион яктан бик түбән булганнар безнекеләрдән. Мәсәлән, Арча князьләре, моннан ерак түгел. Ә, алар ул халкы, ул халыкны, удмурт һәм марины кыл итеп тотканнар. Кыл итеп тотканнар. Шуңа күрә аларның яшәү рәвеше төркиләргә, татарларга бик сәер күренгән. Сәер күренгән. Ул, ул, ул дәрәҗәгә төшмәскә дигән ни калган. Һич тә ул халыкны мин э, нитмим, дәрәҗәсен төшермим. Бары тик тарихи факт.
Ул тарихи факт, әйе. Ул тарихи факт, ул чыганакларда бар. Удмуртлар, мәсәлән, э, ханга шикаят язалар, менә фәлән князь килде, я там бәк килде дә, безнең анда 50 хатыныбызны алып китте. вот язалар болар шикаят жалоба язалар и китермәде кире китермәде вот шундый нәрсә дә бар иде менә мәсәлән менә шул елны шул вакытны ислам килде бит инде бу җирләргә кайдыр христианство килде менә ул вакытта ул вакытта менә шул Ышанулар, религия, религияләр алар бит прорыв сыман булган. Әйе. Менә хәзерге интернет сыман, менә интернет бәреп китте бер вакытна Юл, дөресрәк әйткәндә, юл. Ниндидер сорауларга җавап табарга юл. Һәм инде менә ул бит инде, ну, теге бизнес тел белән сөйләшсәң, ну, ислам ул теге христианство лидеры рынка дияргә була, әйеме? Ә менә Коръәндә язылган бит, һәрбер халыкка, мин хәзер укып китәм аны мин. Дөрес, дөрес булсын.
Әзерләндек, әйе. Төгәл булсын. Әйе.
Ну, э, русча инде. Ведь есть у всякого народа водитель правого пути, что им назначено от Аллаха. То есть менә һәрбер халыкка Аллах Тәгалә үзенең водителен, үзенең пророгын бирә, ди. Коръәндә язылган. Менә Э, безнең менә без ә безгә килде гарәбстаннан ислам менә безнең вакыт җитмәдемени үзебезнең пророкны э, көтеп тор ә? Пәйгамбәрне. Э, ничектер или без аны ничектер э, сизмәдек ул кеш- ул кешене Ну, беләсез, анда Күрсез. Коранда әйтелгән 126 мең пәйгамбәр җибәрелгән. Пәйгамбәр һәм Рәсүл һәм Наби дигән алар әле аерыла. Рәсүл инде ул җибәрелгән, ягъни посланник, ә нәби ул кеше кайсысы, әгәр дә без тугры юлдан тайпылдык икән, ул бераз безне тугры юлга кире кайтара. Праведник.
Әйе. Ну, ул нәби булган шул вакыт, әйе, аның ни булган? Сакраль дәрәҗәсе булган. Безгә дә килгән, әлбәттә, но без аны онытканбыз. Онытканбыз. Чөнки Коръәндә әйтелә, пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәгалә ди, Сиңа кадәр халыклар һәм цивилизацияләр зур булганнар, эре булганнар, но син алар турында хәзерге вакытта бер тавыш ишетәсеңме? Юк, ди, ишетмисең. Ну, мәсәлән, атлантидлар, эре, көчле цивилизация булган. Алар турында, ну, нәрсәдер ишеттек, ишетәбез. Калган әйбер юк. Шуңа күрә, ә инде ислам концепциясенә килгәндә, ислам нәрсә ди? Менә бу пәйгамбәрләр, алар кечкенә ташлар кебек. Ә пәйгамбәребез үзе әйтте, мин соңгы таш, менә бу зур йортның, Бәйтулланың, Аллаһ Тәгаләнең йортының соңгы ташы. Все. Ул соңгы таш куелды, и бу Бәйтулла, Аллаһ йорты, концепциясе тезелеп бетте. Ул камил, ягъни универсаль. Ул Мөхәммәд.
Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйе. Все, ул төзек. Все. Башта башка, аннан тыш пәйгамбәр булмаячак. Русча әйткәндә ул печать пророков. Все. Шуңа күрә аның э, Ниләре булмаган? Уллары булмаган, ике улы булган, алар үлгәннәр. Ни өчен? Чөнки анардан ир-ат линиясе өзелергә тиеш иде. Ул өзелде дә. Без беләбез, мәсәлән, Ибраһим алейһиссәлам, Авраам инде, аның ике малае булган, Исмаил һәм Исхак. Исмаилдан киткәннәр гарәпләр, Исхактан килгән, киткәннәр яһүдләр. Ике токым. Ягъни бөтен пәйгамбәрләр Адам алейһиссаламнан алып, алар бөтенесе туган. Алар бөтенесе Адам алейһиссалам токымыннан чыкканнар. 126 мең. Шуларның алтысы биек рәсүлләр дип атала. Адам алейһиссалам, Нух алейһиссалам, Ибраһим, Муса, Иса һәм Мухаммад алейһиссалам. Булары алты. Һәм алар килгән мәлдә дөньяда ниндидер зур үзгәрешләр барлыкка килә. Аны, мәсәлән, биек алман фәлсәфәсече, тарихчы Карл Ясперс осевой вакыт дип атаган, осевой время. Ул әйтә, мәсәлән, бер вакыт эчендә дөньяның төрле почмакларында бер үк вакыйгалар уза. Мәсәлән, безнең эрага алтынчы гасырда борынгы Грециядә фәлсәфә туа, Сократ, Пифагор, орфиклар, шул ук вакытта Лао Цзи Кытайда, шул ук вакытта Индиядә һәм башка да, ацтекларда, осевой вакыт. Соңгы нигә килгәндә, 19 гасырның 60 елларда Русиядә крепостной хокук На юк ителә бетерелә япониядә мэйдзи революциясе мәсәлән италиядә ресенджименто ягъни италияне берләштерү процессы америка кушма штатларында граждан сугышы граждан сугышы һәм башка кытайда династия алмашына менә шуңа күрә менә бу осевой вакытка без дә бәлки эләктек төрки халыклар эләктеләр. Это алтынчы гасырда, дүртенче, бишенче гасырда без Алтайдан чыгып киттек гуннар белән. Һәм инде бөтен даланы, Авразия даласын үз эчебезгә алдык. Ну шул вакытта, минемчә, без исламны кабул итәргә әзер идек. Чөнки без монотеизм дигән төшенчә бар инде, Аллаһның берлеге. Нәрсә икәнен белә идек. Мисалы, а, тенгрианство анда бер. Ну, тенгрианство бик, э, да, катлаулы әйбер, но аның э, минемчә нәрсәдер калган иде. Э, ни, пәйгамбәрләрдән калган иде, ул бераз мәҗүсилеккә нарсын әверелде, чөнки инде монда килгәч, угырлар белән танышкач, анда теге жан иясе, и иясе барлыкка килде, су анасы, анда шүрәлеләр килеп килде. Ул инде мондагы җирле халыкның ниләр потлары керде. Ул шул вакытта икенче темага күчкәндә халык исламы да бар дигән әйбер. Халык исламы. Ул ул христианнарда да, урысларда да бар ул халык православиесе. Шул мәсәлән масленица. Масленица бит нәрсә ул? Кояш бәйрәме. Элек кояшка Табынганнар. Табынганнар, ул калган, маслец. Ул бер карасаң, дингә каршы килә торган әйбер. Мәҗүсилек. Бик тә. Бик тә, әйе.
Яңа, яңа кертелешләр бу. Әйе.
Бидат инде гарәпчә. Бездә дә бар, бездә дә бар ул яктан караганда андый бәйрәм, мәсәлән, без татарлар теге бик яратабыз шул ук Нәүрүзне. Нәүрүз ае. Нәүрүз бит инде аның теге менә билгеле булса, барыбер дә менә шушы халык бәйрәмнәренең эченә үк теге төшеп бетеп кереп бетеп булмый. Син үскәндә аны аңлатучы кеше юк, үсеп җиткәч кызыксынуың юк, инде ниндидер сораулар бирә башлагач, белемең юк икән ачыклана. Шуңа күрә менә шушы яктан тагын теге әзрәк төшеп китеп карасак, без барыбыз дагы менә бу Нәүрүз бәйрәме нәрсә белән бәйле, каян килә төбе? Нәүрүз ул төрки бәйрәме түгел. Ул ялгыш төрки бәйрәмнәренең исемлегенә керә. Ул фарсылар бәйрәме, Наурус, ул фарсыдан Нау новый, Рус көн дигән сүз, новый день. Ягъни ул 22 э, э, март көнне э, бәйрәм ителә, ул кояшның әйләнеше белән бәйле.
Яңа ел була.
Яңа ел була. Бөтен мәҗүси тәгълиматлар, алар кояш белән бәйле. Бөтенесе. Күбесе. Күбесе. Ни өчен, мәсәлән, ислам ингәндә безнең пәйгамбәребез бу кояш календареннан баш тартып, ай календарен алды. Ни өчен? Ни өчен?
Чөнки айга кояшка табыну ул мәҗүсилекнең универсаль концепциясе. Шуңа күрә аны читкә итү өчен Ул календарьны да читкә өчен, әйе. Бөтенләй кояш без кояшка. Бу бер. Икенчесе, минемчә, бу рәсми дип әйтимме? Бер фикер. Бер көтелмәгән
ни түгел, тезис түгел. Кояш ул ират принцибы. Ай, хатын-кыз принципы, инь-янь кебек инде. Ә, әгәр дә без, мәсәлән, кояш принцибын алабыз икән, кояш э, календарен, димәк, без хатын-кыз принцибына торабыз. Кояшка таба. Әгәр дә инде ай булса, ай хатын-кыз, без ирак принцибы. Бу бер. Икенчесе, ислам бит ул э, хәрбиләр һәм иратлар тәгълиматы. То есть монда хатын-кызларны без рәнҗетмибез, әлбәттә. Но ул шулай бар, чөнки Коръәндә әйтелгән, ә, диндә иратлар өстенрәк. Өстенрәк, чөнки аның җаваплылыгы бар. Ул ашата, эчертә. Шул вакытта хатын-кызларның исламда хокуклары ираттан да кулайрак, зуррак. Ул өйдә утырып, мәсәлән, баланы ашатам дип, ират мәсәлән анарга түләргә дә тиеш, әгәр дә хатын-кыз сораса, мәсәлән. Әйе. Э, шуңа күрә ул ир-ат, мәсәлән, аның э, пешерә икән, шуңа акча алырга мөмкин, баласын үстерә, аңа акча түләргә тиеш. Подкастны хатын күрмәсен инде. Шуңа күрә акча сорый башлар. Шуңа күрә кайбер надан кешеләр әйтә, ислам анда кешеләрне нитә, хатын-кызларны гәтә, кимсетә. Ул дөрес түгел. Мин, мәсәлән, беренче тапкыр Иранда булганым бар. Анда дөньяда иң күп югары белем алучылар хатын-кызлар арасында Иранда. Андагы феминизм Европадагы феминизм белән чагыштырып булмый. Көчле. Бик каты көчле.
Бик каты көчле. Мин югары кешеләрнең өендә булганы бар, мин чакырган арифында. Зур-зур кешеләр анда. Значит, зур йорт анда, коттедж форматында инде. Килеп кердек. Хатын-кызлар утыра шунда залда инде, холлда. Иратлар килгәннәр, менә кунак диләр. Ну, бик ни инде алар э, кунакчыл. Ярар, ярар. Хош килдегез дигәндәй. И иратлар, менә бу чиновниклар. Шул шәп кенә киткәннәр нигә? Йөгереп кухняга ризык пешерә башлаганнар. Болар утыра хатын-кызлар. Дәшмичә. Болар ризык пешерә, фартук киеп, ни, Миңа чәй салалар фәлән дип. Менә шул. Менә шуңа күрә ислам исламның теге төрле яклары да бар э, әйтүем шуңа иранда бер ислам гарәбстанда икенче әлбәттә анда хатын кызлар статусы башкача ну татарда феминизм инде анысы аңлашыла югары дәрәҗәдә арта көчәя арта көчәя чөнки безнең ә, беренче казый хатын кыз казый судья инде ул хөкемдар Мохит татарда булган. Ижбуби, буби. Алар инде танылган нәселдән, бубилар. Хәтта менә җәдидчелек ниен алга сөрүчеләр булганнар. Һәм инде беренче хатын кыз шул татар булган. Гадел хөкем. Мөхлисә буби. Әйе. Наурызны нишләп татарлар, ну, бигрәк бәйрәм итмиләр? Мәсәлән, менә Азәрбайҗанда минем туганнар яши,

Ур дигән шәһәрендә, ул вакытта Ур дип аталган, хәзерге көнчыгыш, Төркиянең көнчыгышында туып үскән, ул яһүд булмаган, ул Кавказ булган. Ну, кызганычка каршы, без белгән тарих, ул бит инде бераз сәеррәк. Мәсәлән, мин бер атна элек биш китап алдым. Берсе аның борынгы Израиль тарихы. Бик яхшы Язылган шул Инҗил, Библия нигезендә. Анда яхшы гына фактлар бар, мәсәлән, без белмәгән фактлар. Алар бит шулай ук таркау булган, 12 ни буын, ну, колено дип әйтәләр. Безнеңчә буын. Ну, бездә буын ул теге ни, әти, әти, баба, әйе, ул кабилә форматында булган. Кабилә бу. Шуларның берсе Иуда булган. Шуңа күрә иудаизм кергән, мәсәлән. Без бит күп әйберләрне белмибез. А инде яхудны яхуд итүче ул Муса алейхиссалам булган. Муса алейхиссалам. Моисей. Моисей, да, я. Но без дә аны яхудлар турында Коранда бик э, күп язылган. Мин шуңа күрә әйтәм, тарихны белергә кирәк, чөнки Коръәндәге 30 процент текст тарих белән бәйле, ә Инҗилне, Библияне алсаң инде, анда 60 процент. Анда Коръәндә яһүдләр турында язылган бик күп инде. Яһүдләр татарча аңламый бугай бит.
Юк, мин, мин, мин, мин укыганда, мин укыганда, минем белән группада бер укыган егет, Алексей, ул кызганычка каршы Яхут. Ул Яхут, но авиа авиа ниде? Халак булган. Президентыбызның малай белән бер. Әйе, һәм инде сорауны дәвам итәм. Шул, әйе, шул самолет табылган, но ул ул армиядән килеп, аннары соң техникумны бетергән и кергән университетка тарих факультетына. И шулай без сөйләшеп торабыз анда сезнең Чаллыдан тоже бер егет укыдыр. Сезнең Чаллыдан җәй.
И бу безгә кушылып татарча сөйләшә. Саба монда.
Татарча сөйләшә, хәтта акценты да юк. Мин әйтәм, слушай, син как ты выучил, ничек өйрәндең син? Ул әйтә, менә кара, яхүтләрнең менталитеты. Ул әйтә, мин Сбербанкта, ә, Акбарсбанкта эшли идем, армиядән соң. Ә ул вакытта, хәтерләсәгез, Рөстәм бәлки, хәтерлидер, ул вакытта татар телен белгән кешеләргә 15 процент өстәмә надбавка түлиләр иде. Ул вакытта. Бу бер. Ну, чәчрак, вокруг. Дөрес. Дөрес. Бу бер, икенчесе, ул әйтә, курслары бусла иде, и эштән мәхрүм итәләр иде ул вакытта. Һәм шуңа күрә ул рациональ яктан ул курсларга йөреп, татар телен өйрәнде и 15% әле өстәмә надбавка алды үзенә. Менә рациональлек. Ага. А татарда андай рационализм юк. Ни өчен дигәндәй, чөнки без күчмә халык. Күчмә халыкта ул нык Шундый, ну, бераз ялкаулык та түгел инде ул татарча ничек дип әйтергә теге расслабленность. Ага. Ул бар бездә. Ни өчен? Миңа бер акыллы тарихчыбыз аны аңлатты. Менә ди уйлап кара, менә син бала барасың далада да, далада. Өч атна. Бер кемне дә күрмичә менә барасың, барасың. Чат кына күрәсең тагын бер кешене далада, атта. И сөйләшә туя алмыйсыз. Менә шуңа күрә татар сөйләшә, чәй эчә, сөйләшә, сөйләшә, сөйләшә. Шуңа күрә ди. Без сөйләшергә яратабыз һәм чәй эчәргә яратабыз. Чәй булса бөтенләй туктап булмый. Все туктап булмый. Ул вакытта кымыз эчкәннәрдер инде. Ә яһүдләр алар бит башка тарихи вазгыятьтә яшәгәннәр. Ну, шул вакытта безнең урта тарихи контекстларыбыз бар. Без шулай сибелгәнбез. Алар кебек аларда ул ни дип атала? Төшенчәсен оныттым инде.
Ә безгә татарларга менә яхутлар белән ничек аралашырга? Мәсәлән, ну аралашабыз нормально. Берәр, мәсәлән, ул э, синең ниндер начальник булса, мәсәлән, э, ләкин ниндер коллега булса, менә Коръәндә бит анда язылган э, Ну, беренче... Мусульманлар белән генә дуслык. Йо, шулай, но шуны бит әйтергә кирәк. Ул вакыттагы яхүтләр белән бу бу яхүтләр белән аермасы бик зур. Ага. Ни өчен?
Ул вакыттагы яхүтләр алар теге Бәну Исраил, ягъни Исраил токымыннан, менә бу 12 буын һәм бер Аллаһка ышанучы. Хәзерге вакытта менә ул яхүтләр. Алар башка, чөнки Вавилон әсирлегеннән соң яһүдләр үзгәрә. Ун процент э, яһүдләр бәлки кала. Исеме генә калды инде. Исеме генә калды, э, ягъни концепт һәм лейбл калды. Ә инде Иса алейхиссалам белән килгәндә, ул да яһүд булган бит. Мин бер э, рус кешесе белән бәхәсләштем, ул әйтә, вот анда яһүдләрне сүгә. Әйтәм соң, әле Гайса алейхиссалам

Ә Кордова халифатында алар бик яхшы мөселманнар белән дуснама яшәгәннәр, чөнки алар финанс яктан бик ни булганнар инде, көчле булганнар. Алар визир булып эшләгәннәр, анда казначей, акча санап. Көчле менә шугы шутлаучылар, шутлаучылар, көчле алар. Сәүдәгәрләр, лекарьлар, табиблар булганнар. Аннары инде 1492 елда Реконкиста Ә тәмамлангач, Альфред белән Изабелла мөселманнарны кугач, мөселманнар белән яһүдләрне дә куганнар. Хәтта яһүдләрне бик каты кырганнар. Һәм шуңа яһүдләр киткәннәр кая? Осман империясенә. Осман империясендә яхшы гына утырганнар, чөнки исламда әйтелә, алар ахлүл ахлүл китап, ягъни китап кешеләре ягъни аларга тәүрәт иңдерелгән аллаһ тәғәлә китабы инде рисале откровение дип язган шуңа күрә мөселманнар аларны гел яклап чыктылар ә инде мөселман белән яһүдләр арасы аралары йөз елга якын йөз елга йөз ел элек бозылган филистин аркасында Анда да бик каты Шушы җир белән бәйлеме? Җир белән бәйле.
Но аларны бик каты бутаганнар э, британнар. Ни өчен? Чөнки Британ империясе ул вакытта таркала башлый, җимерелә башлый. Колонияләр китә. Әйе, ә борынгы Рим принцибын без беләбез, дивиде темперу, ягъни разделяй властвуй, әйе, ул э, Британ империясының бер ни булган инде концепциясе, нигезләмәсе. Һәм алар киткәндә Филистиннан махсус менә безне сугыштырганнар. Хәзер дә ул вакытта. Шуңа күрә ул калган әйбер, ә былай насаралар, насаралар белән, ягъни христианнар белән ул иде. Дөрес исеме насара, чөнки христиан ул грек сүзе. Христиан. Ә һәм яхудлар белән безнең аралар бик яхшы булган, бик яхшы булган. Ә инде менә бу соңгы әйберләр, җыен фетнәләр ул инде зур сәясәт. Кемгәдер кирәкле. Әйе. Ә мендә инде Татарстанда без гел тату яшәдек бит. Гомумән, 80 нче елга хәтле Казан бит татар шәһәре булмаган гомумән. Татар шәһәре булмады. Ә ул 60 нчы, 70 нчы елларда авылдан килеп, әле монда, менә, мәсәлән, минем әни 60 нчы, 70 нчы елларда монда килеп укырга русча бер сүз дә белми иде. Без яңадан татарлар үзебезнең шәһәребезне үзебезгә кайтардык. бер буын эчендә. Шуңа күрә без яһүдләр кебек. Без бөтен җирдә яшибез. Безгә гел авыр безгә. Бик авыр. Э, без шулай ук дәүләтебезне югалтканбыз, яһүдләр аны торгызды. Һәм инде менә бу яһүдләрнең кире кайтуы Алия дип атала, Алия. Ягъни кире кайту, э, ватаннарына туры кайту. Э, бездә дә ул бар бит инде. Без дә әйтәбез, туган җирегезгә кайтабыз, тарихи туган җирегезгә. Менә Татарстан, Идел, Идел, э, Идел йорт дибез инде, Идеген, Идегәй дастанда шулай кергән, Идел, эй, Идел йорт. Бу инде безнең теге ядрә йорты, ядрә э, йортыбыз. Ну, шул вакытта менә без э, ифрахатлы э, сөйләшеп алдык. Татарлар Ә ислам дөньясында иң төньяк халкы. Иң төньяк халкы. Мин хәтта ишеткән, менә бу ничегрәк әйткәндә, белый ислам дип йөрткәннәр, именно зимний. Беренче мәртәбә килеп, шул Гарабстан тарихчылары беренче мәртәбә шунда булгарга килеп, әйе, беренче мәртәбә алар менә шундый ак карлы салкын җирдә ислам динен тоткан кешеләрне күреп, нәкъ менә шушындый ук динне Только җылы якларда түгел, салкын якларда ничек тотар, күреп шаккатканнар, хәтта назвали столицы белого ислама дип язган, менә шундый берне укыган идем. Әй, аннан соң күп кенә шул гарәпләр, мәсәлән, көньяктан килгән безнең дин кардәшләребез шаккатканнар. Мәсәлән, минем мәрхүм әбием сөйли иде. Менә июнь-июль айында алар бит руза тотканнар, роза тотканнар. Кызу көннәр. Эшләп, эшләп. Басуда. Басуда. Өч сәгать кенә вакыт, ну, ашау, эчү вакыты булган. Ничек алар ни тәм тапканнар? Боз нигә? Бозга. Боз бит ул. Нәрсә дип атала? Баз, баз. Баз, баз, әй. Базга, базга төшеп, бераз салкын алганнар. Аннан соң кире чыгып, анда басуга чыкканнар. И гарәпләр килеп шаккатканнар. Ну, ничек инде бу супер кешеләр. Супер кешеләр. Әле бит безне, безнең шулай ук туганнар сөйли иде, мәктәптә совет заманында көчләп ашаталар иде. Мәсәлән, балаларны. Ага, эчми, ашамый, көчләп, ага, ураза тота, кыйныйлар иде, чыгаралар иде, ашаталар иде, ни, көчләп. Андый нәрсәләр булды. Шуңа күрә безнең без исламны нык тотабыз и һәм минемчә татарлар менә без

Сизелде ул, менә, мәсәлән, минем әти-әни, бабайлар, күпчел, бу да ислам бабайлар, түгел, алар, ну, мәчеткә йөрмәделәр, теге, ничектер, һәм бөтен минем белгән икенче гаиләләр, гаиләләрдә дигән теге ислам кермәгән иде. Ә менә минем прадед инде мин беләм аларда булган то есть ислам ул һәрвакыт менә ислам килде татарларга татар җиренә һәм һәрвакыт шул шулай югары дәрәҗәдә барма бардымы ләкин ул ничектер менә шулай барды менә син әйткәнчә дулкынлап дулкын сыман барды 16 алтынчы гасырда казан ханлыгы җимерелгәч Бик каты, көчле христианлашу булган. Бу теге көчләп чукындырулар. Әйе, көчләп чукындыру ике дулкыны булган аның Лука Конашевичны. Ә, ну, тарихчы. Берсе Явыз Иван, икенчесе шул Петр Первый вакытта. Петр Первый вакытында әйе Лука Конашевич монда махсус килеп, ул вакытта Явыз Иван вакытында инде көчләп чукындырганнар. Я кабул итәсең, я үләсең. Лука Конашевич вакытында инде бераз теге ә, ничек дип әйтәм, полит Э, сәяси технологияләрне кулланып иә, иә. добровольно принудительно добровольно принудительно мәсәлән җир биргәннәр сиңа э, әгәр дә христиан динен кабул итәсең капитал әйе аннары соң ни биргәннәр статус мәсәлән анда э, бәк статусын биргән нинди максат менә христиан чөнки алар исламны бетергәме исламны бетергә һәм Нигә? Ә, алар бит инде белгәннәр, ул вакытта халык дигән төшенчә юк иде. Ягъни ул феодализм чоры. Ягъни халык кем ул? Фәлән ханның кешеләре.
Мой народ шуңа күрә мин. Әй, мой народ.
Ну, хан, мәсәлән, народка кермәгән, бәкләр кермәгән. Народ дигән ул шунда менә миңа буйсынган бәндәләр. Ә һәм аларны эретү өчен, алар бит белгәннәр, болар безгә дошман. Ну, дошман.
Күрә, алар диннәр өчен керәшә, ханлыклары өчен керәшә, шуңа күрә өретергә тырышканнар. Һәм инде безнең әби-бабайлар китеп барганнар Башкортстан җиренә тегендә күченеп килгәннәр. Ә инде аннары соң Астрахань ханлыгы, Себер ханлыгы җимерелгәч, әлбәттә, бик авыр булган, мәчетләр җимерелгән. Федор Янович дигән ни патша бар иде, беләсез инде. Аның махсус фәрманы бар, указы.

саклап калу өчен һәм гомумән бу патшага нәрсәдер ниндер җавап форматында күтәрелгәннәр әйе шуңа күрә екатерина патша әби патша диләр инде татарлар аны хөрмәт итеп 1888 елда нәзарәтне ягъни диния нәзарәтен удмс Оренбургское духовное магометанское собраниене оештыра, ни өчен анда шулай дип язылган, для наблюдения за магометанами. Ягъни
магометаны дип карап тору өчен һәм ни өчен дигән, идарә итү өчен. Башта мусульманнар аны но бик тискәре кабул иткәннәр, тагы да безнең өстеннән инде ни хуҗа булачак дип. Но ул вакытта Екатерина көн чыгышка карап теге руссо белән язылышкан бит ул дидройлар белән язылышкан шуңа күрә үзен мәгърифәтле просвещенный императрица дип йөргән шуңа күрә ул бераз ниткән басымны җиңеләйткән безгә, и шунда татарлар калкып чыга, чөнки татарлар ул вакытта сәүдә белән шөгыльләнә башлый, сәүдә капиталы барлыкка килә, ә империя бит инде экспансионизм буларак нигә шәрыкка таба бара, шәрыкка, Урта Азия, әйе, анда, димәк, яңа кешеләр кирәк, менә Урта Азиядагы кешеләр белән әңгәмә кору өчен ниндидер катлам кирәк, менә татарлар. диннәре бер, суннитлар, төркиләр телләрен беләләр. Шуңа күрә бераз безгә преференцияләр бирелде. Ул вакытта татарлар актив рәвештә э, бизнес кыра дип Безнең һаман тагын шундый функция бугай. Без без хәзер дә шундый. 1804 елда бында э, император университеты, хәзер КФУ төзелә. Беләсеңме ни өчен? Бу шарык э, җирлеге өчен ә яңа бюрократларны әзерләү өчен ясала. Патша фәрманы белән шулай ук 1804 елда Русиянең дүртенче университеты буларак, беренчесе Мәскәү, Питер, Тарту инде дерб, ул инде хәзер Русиягә керми, һәм дүртенчесе Казанныкы була. Шуңа күрә ул вакытта Финляндия ул не Эстония. А, Эстония.
Ә, ул шул вакытта татарлар калкып чыга, чөнки безнең потенциал көчле иде. Бераз капитал туплана. 18 гасырның ахырында э, капитализм мөнәсәбәтләре керә башлый. И ул вакытта татарларга яңа идеология кирәк башлый. Без уналтынчы, унҗиденче, унсигезенче гасырда безне ислам саклап калды. Без ислам милләте буларак, милләтел-ислам буларак сакланып калдык. Аннарсын капитализм мөнәсәбәтләре кергәч, без буржуаз милләт буларак формалаша башладык. Инде светский әйберләр, дөньяви әйберләр керә башлый, мәктәпләр, ачылмый инде без үзебез нитәбез инде аларны оештырабыз татарлар чөнки беренче революция хәтле 1905 елга хәтле хөкүмәт татарларга бер тиен акча бирми шул вакытта ленин үзенең бер язмасында әйтә ауразия киңлекләрендә татарлар иң мәгърифәтле халык чөнки безнең мәктәпләребез булган менә шул ысул җәдид новометодные мәктәпләр журналлар, гәҗитләр булган безнең шагыйрьләр, интеллектуаллар ягъни булган ул кемне генә алма, шул ук мәсәлән Тукайларны. Аларны бит татар байлары тоткан. Ул хәзер генә безнең интеллектуаллар, зыялылар хәерче йөри. Ә ул вакытта алай юк иде. Хусаиновлар, ниләр. Җитеп җитмәгәннәр үзенә шулай дип алалар.
Әйе, алганнар. Үзе аны.
Ни, берсендә Тукай әле яшь чакта килә Уральскийга, ялгышмасам. Шунда Галимҗан Ибрагимов та, кемдәдер Хусаиновларда микән, шунда кунакта була. Болар инде байлар, кунак итәләр. И Галимҗан Ибрагимов киң гәүдәле кеше булган бит ул шундый. Ул нитшанец булган, мыеклары да шундый булган. Горькийга ошаткан үзен шул. Буревестник революции. И бу әйтә, бу чын, нинди маңка малай бу. Ул бит бик ни кечкенә буйлы булган бик. Бу булар әйтәләр инде. Бу безнең яңа йолдыз, ни шагыйр, биек булар. Ну, әйтәм, чут бу егеттән килеп чыгамы, юкмы бит кечкә-кечкә сулый ди. Кастинг.
Әйе, кастинг.
Шуңа күрә хәзерге вакытта андый әйбер юк бит. Безнең зыялылар кызганычка каршы сыранып йөриләр. Ул вакытта татарлар, ну, мәсәлән, шул Дамир Исхаков әйтә, менә бу катлам татар байлары, милли җанлы татар байлары барлыкка килү өчен өч буын байлар алмашынды. Беренче буын бу вазгыятькә ничектер ни приспособились, дип әйтим русча. Икенче катлам бераз туплады, Акчасын туплады, бераз мөнәсәбәтләрне, бал, багланышларны булдырды. Өченче катла, өченче буын инде, акча булып, ә, система инфраструктура булып, Җай туры инде, килде. әйе, җай килеп, уже ниндидер теге җан турында уйлана башлый иде. Югары матдә турында уйлана башлады. А, менә ул вакытта безнең милли буржуазия булган, милли буржуазия. Әгәр дә 1917 елда Инкыйлаб, ягъни революция кисмәсә ул юлны, ул вакытта бит Столыпин әйтә, бөтен сәүдә капиталы татарлар кулында, Русиядә. Татарлар кулында. Чөнки без Шәрык илләре белән Төркия белән, Гарәп илләре белән сәүдә иттек. Барсы да белән. Шуңа күрә безнең потенциал зур иде. Аннарсың да әлбәттә, менә син әйткән совет заманында атеизм чоры, инде 83 елда, ялгышмасам, 33 мәчет кенә сакланып кала, төгәл саннарны белмим, бу тем буенча белгеч түгел, Татарстанда. Тесанда. Я мәктәп булган, я склад, я кинотеатр. Кинотеатр, бездә, бездә. Бездә шул бер, бер мәчет сакланып кал, эшләде ул, я булмады бер кашанда, ул Шихабедин Мәрҗани исемендәге мәчет, бер кашанда я булмады. Ул бердән бер мәчет кайсы эшләде? Ә, менә төрле юллар, төрле сынаулар үтеп, ничек тә булса, шушы ислам дине төп утырып калып татарларда бүгенге көндә менә хәзер үзебез дә күрәбез, үзебез дә сизәбез, менә шул Советлар Союзы заманыннан соң аякка басып, ниндидер инде хәзер теге сизелә торган сан җыеп ислам диненә килә торган яшьләр күзәтелә хәзер бик күп. Яшьләр дип әйтсәм, дөрес булырмы бу сүз куллана торган менә 25-30 яшькә якынланга, якынлашып килүче, яшушы яшьтә булучылар күбесе тартылалар. Теге менә мәктәп э, тормышы белән э, студент тормышы тәмамлангач, нидер теге әзрәк Авырырак сорауларга җавапны эзли башлагач, шушы җегетләр-кызлар киләләр, ничек тә булса дингә, мин моны үзем сизәм, без теге Рамил белән мәчеткә йөргәндә дә генә сизәбез, җомга мәчетендә без теге төрле мәчетләрдә булабыз, кайчак теге вакыт белән. Кайдадыр, мәсәлән, теге яңаларда урын әле күп, Мәсәлән, шул ук теге без йөри торган, теге йөри торгана киләбез икән, анда хәтта урынны ача торган саен кими дә кими кала, яңа урын ача торган кими. Шуны сизәм. Бу димәк, гаиләләрдә дә арта дигән сүз. Менә хәзер гаилә эчендә. Гаилә эчендә бүген бит инде без әйттек тә ул сүзне, хатын-кызга ислам динендә торуның аның теге яхшы яклары күпкә күбрәк. Ә менә интернет тарафларында шул ук сымыйлар, алар күбесе язалар теге үзенә кирәклене. Күп очракта бу теге начар дигән сүз белән. Хатын-кызлар теге нәрсәләре кирәкми диләр. Кемгәдер кыен, Кемдер чыдый алмый. Нинди булырга тиеш ул дөрес? Менә ир белән хатын арасында. Ир өстенгерәк диеп әйттек бүген, әйе, сөйләшкәндә шулай куелган. Бу нәрсә белән бәйле? Ир үз өстенә алырга тиеш шушы җаваплылыкны. Хатын кызны шул җаваплылыктарына төшереп шулай ич. Шулай, әлбәттә.
Шулай, әлбәттә. Бездә проблема нидә? Бездә, кызганычка каршы, ир-атлар юк дәрәҗәдә. Әйе. Теге биологик яктырмалар бар, но чын рәвештә ир-ат буларак алар юк. Менә Италиядәге кебек 30 яшькә кадәр әни янында тора, эшләми, мәсәлән, җаваплылык юк, бер нәрсә юк. Шуңа күрә аны ир-ат әйтеп тә булмый. Ул гел теге капризлана, бала-чага кебек шулай бит. Шуңа күрә Хатын-кыз, әлбәттә, моңа карап, хатын-кыз күп вазыйфаларын үз өстенә ала. Гаиләне тартырга кирәк бит, баланы үстерә. Шуңа күрә хатын-кыз күп кенә вазыйфаларын ир-аттан ала. Үти аларны аның өчен.
Шуңа күрә безнең хатын-кыз, ну, шулай киләнгән инде. Чөнки без гел сугышып торганбыз, 16 нчы гасырда инде ханлыклар җимерелгәч, күп кенә ир-атлар, үтерелде, киселде. Шуңа күрә хатын-кыз өстенә зур йөк йөкләнде ул вакытта, җаваплылык. Шуңа күрә безнең, мәсәлән, абыстайлар институты бар. Күп кенә мөселман халыкларында ул нәрсә юк. Ә бездә бар. Албаннарда бар, ялгышмасам. Чөнки ул вакытта да теге совет заманында инде теге аларда Диктатор Энвәр Хаджи дигән кеше булган, ул да бик каты теге дингә каршы сугышкан, үзе мөселман нәселеннән булса да. И аларда да ни булган шул абыстайлар институты. Шуңа күрә безнең хатын-кызның статусы югары хәзер дә. Ә инде ничек корырга дигән, ул хәзерге вакытта бик катлаулы проблема. Мин күрәм, мәсәлән, Н ислам психологлары килә башлады, гаилә ислам психологлары барлыкка килә башлады, чөнки ул әйбер бик актуаль, бик актуаль. Мәсәлән, имамга барып кына булмый, имам кайбер менә шундый психологик нечкәлекләрен белми. Шул вакытта мин, мәсәлән, Иранда булганда, анда система буларак ясалган, аларда махсус шундый гаилә психологлары бар, алар дин ягыннан, психологик яктан бөтенесен аңлаталар, Дөрес әйтәләр, әйттең. киләтәләр, әйе. Ә э, ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтелә, әйтә, э, талак, ягъни аерылышу, ул хәләл, ягъни э, разрешен, рөхсәт рөхсәт ителә. ителгән, әйе. Но иң яратмаган Аллаһ Тәгаләнең иң яратмаган хәләле, рөхсәт ителгән. Әйе. Шуңа күрә ничек кенә булса да гаиләне саклап калыгыз ди. Э, Инде бу бер, икенчесе, гаилә ул инде ислам җәмгыятенең терәге. Бездә дә булган ул, татарларда, татарларда гомумән аерылышу гомумән булмаган диярлек. Дия, булмаган, чөнки ул зур, ну, мәсхәрә, позор. Әйе. Авыл, авыл, авыл, авыл җирлегендә инде айруча. Аны әйтәсем килә, теге безнең һәрбер гаилә барыбер да теге үзенчәлекле дәген, барыбер теге дөрес иттереп карап, дөрес кешеләр аша имам булса, имамга дөрес сүз биреп, дөрес сорау биреп, шул психологлар белән барыбер дә гаилә үзләре килергә тиеш анысы инде хәзер. Шулай икәне ачыклана, аңлашыла. Әйдәгез, менә хәзер безнең беренче минут кына калды, тәмамлаганда менә мондый сорауга тагын. Марат соравын бирмәдегез. Маратның соравын. Минем сорау бар.
Әйдә, әйдә, әйдә. Э, беренчедән менә Рөстәм әйткән теманы әзрәк 6 минут ярар. 6 сүз. Просто не упоминай, да.
Помни. Э, менә Рөстәм әйткән теманы дәвам итәсем килә. Хәзерге көнгә килгәндә, яшьләр менә шул ислам диненә кереп китү, хәзер менә Рамадан ае үтеп кенә китте һәм кайберләре, минемчә, менә шул модный сүз әйтмешли, мейнстрим. Бик модага керде бугай. Минемчә, кайберләре менә уразаны да шулай инстаграмга күрсәтеп, дөрес, теге правильное питание элек иде, хәзер ураза тотам җегетләр дип. Менә сезнең сезнең фикерне ишетәсе килә. Дөресен әйткәндә, әлбәттә, бу әйберне тәнкыйтьлиләр. Но шул ук вакытта ислам дине килгәндә, күпчелек халык менә бу рациональ яктан ислам динен кабул итә. Күпчелек, яһүдләр, Гарәбстанда шулай кабул итә. Мәсәлән, кайбер төрки кабиләләр дә шулай гарәпләрнең ниен аркадакларын алу өчен кабул итә. Ә аннары соң алар инде чын рәвештә кереп китә. Ну, күпчелеге бөтенесе түгел. Ислам Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, Мин сезнең хәләл эшегезне сатып алам. Игелек кылыгыз, мин аны сатып алам сездән. Ягъни ул тоже бизнес сыман. Син игелек эшлисең, Аллаһ Тәгалә синнән аны сатып ала дигән мәгънәдә. Ягъни ул да процесс рациональ булырга тиеш. Бөтен кеше интеллектуаль кеше түгел. Бөтен кеше аның исламның бар авыр тәгълиматына төшенә алмый. Хәт бу дәрәҗәдә булсын. Аллаһ Тәгалә әйтә шулай Коръәндә, әгәр дә мин телим, мин кешенең Гәүдәсен ислам өчен киңәйтә. Киңәйтә, зурайта. Шуңа күрә кеше кергән саен, кергән саен, шуңа күрә әйтәбез бит инде, иманның 72 баскычы бар. 72 баскычы, ягъни үсәргә, үсәргә, үсәргә язсын. Һәм инде бу бер. Икенчесе, ислам ул э, социаль э, инфраструктура да бит инде. Менә э, Рамиль алдан Эфирның башында әйтте бит инде, ул цивилизацион күренеш. Ягъни менә безнең бабайлар аны кабул итте дә безнең әдәбият барлыкка килде. Кыйса Йосыф, мәсәлән. Әйе. 13 гасырда. Ә рус цивилизациясен алсаң, беренче әдәби хезмәтләр 18 гасырда гына барлыкка килә. Ягъни ул бик шундый катлам-катлам цивилизацион берәмлек, единица. Һәм аны өйрәнү, аның эченә керү, ну, гаять зур э, рухи э, көч таләп итә. Һәм шуңа күрә без мәгърифәтле халык дибез инде үзебезне, шулай бит инде. Без э, бик тыйнак халык кирәк булганда. И безне ислам шулай тәрбияләде. Авыр чакта безнең бабайлар, әби бабайлар исламнан баш тартмадылар. Нинди генә ришвәт аларга теге ну биреп маташмаганнар, иә.
Кызганычка каршы безнең хәзерге бүгенге эфирыбызны тәмамлыйбыз. Бүгенге яздыруны нәкъ шулай без тәмамлыйбыз. Ниндидер сорауларга җавапны алырга өлгердек. Ниндиләренә әле өлгермәдек, без инде Аллаһ кушса Алдагы очрашуларда Руслан белән бүген минемчә бик кызык булды. Теләгән сорауларыбызны бире алганча бирдек. Кемдер күбрәк, кемдер әзрәк, Марат гафу ит. Әмма ничек тә булмаса, бүгенге нәкъ шулай тапшыруыбыз файдалы булыр дип ышанабыз. Шушы тапшыруны карап, танышларыгызга, дусларыгызга каратыгыз, күрсәтегез. Безгә кирәк фикерләр, безгә кирәк ниндидер төзәтмәләр, бәлки сез кырыйдан карап дөресрәк күрерсез, безгә ничек итеп әйтерсез, монысы инде бездән торачак, ничек кенә булса да. Бик зур рәхмәт барыгызга дагын.